Сәлам, сәлам. Ниһаять безнең никах та узып китте. Һәм мин шул никахыбыз турында видео төшерергә булдым. Минем фонга карамагыз, мин бүген балконда төшерергә булдым, чөнки балконда рәхәт. Бүген инде шундый матур погодада мин төшерергә булдым. Безнең нәп-нәк бер Атна булды никахка. Ой, димәкчием. Бу вакытта без әле никахта утыра гына, әле башланып киткән генә, я. Вот, ничек әзерләнгәннәр, нәрсәләр булганын барсын, барсын да сөйлим һәм видеоларны куярмын, потому что әзрәк төшергәләдем. Вот. Предложение турында э, Ансын инде мин видео бөтенесен ансын ничек вообще без решили все все все ансын туй видеосын да төшерәмен, потому что анда тоже туй турында сөйлим ничек әзерләнүләрне. И никах, никахны без инде 14 апрельгә билгеләдек. Башта 20 сия, потом 14 нә күчердек. Вот. Ә, ничек булды соң мин инде вообще күп күп күп әзерләдем. Һәрбер, кстати, һәрбер гаиләгә, анда ә, әнинең гаиләсенә, Рамилнең әти-әнисенә инде, ә, үземнең әти-әниләр гаиләсенә ә, мин шәҗәрә китаплар ясадым шәҗәрә агачы белән. Анда һәрбер айлап туган э, туган көннәренә бүлеп бөтен кешегә шуны бүләк ясарга булдым чтобы онытмасыннар туган көннәре белән котларга вот һәрбер кешегә эләштек шуны бүләк иттереп аны бик озак ясадым мин где то вообще э, где то февраль аеннан апрельга кадәр потому что бик күп туганнар һәм аларны бөтенесен җыеп бетерергә бик авыр Шуннан соң мин инде бер атна алдан инде уже все әзерләнә башладым тоже никахка мин бардым бровига бровины ясатырга потом бардым наращивание ресницка потом бардым Тырнаклар ясатырга. Сәлам, сәлам. Ишетеләме, белмим, бик каты җил. Вообще ужасный. Киттем мин эшкә. Бу э, никах атнасын төшерергә булдым. Э, ничек эмоцияләр, нәрсәләр, вообще вакыт тими бернигә. Шундый күп эш эшләр, эшләр бар. Көн саен көнгә бүленгән. Бүген без чүп менә без речной портка анда мин везле апайның туган көне иртәгә. Иртәгә чолмый, потому что брови ясатырга барам. Вот. И не. Брови ясатырга барам. И и и и. Шуңа күрә анда бара алмыйм. Уже язылган заранее. Вот. Кошларым вообще урман булды. Вот. Потом, а, потом, потом, потом, потом кайткач, кайткач апайга кереп чыгасың бар әйбер биреп. Потом иртәгә уже шулай көннәр язылган әле өйдә әйберләрне җыеп бетермәгән, җыештырмаган.

Хәзер күрсәтәм мондагы теплоходлар, анда катып калганнар пока әле йөрмиләр. Вот, карагыз күпме теплоходлар. Вот. Җәйкенә, кстати, менә шундый мотор кемнең килгәне юк. Вот. Җәйкенә килегез. Гулять итәргә шундый мотор җирләр. Вот күпме теплоходлар монда. Вот, катерлар, пароходларга кадәр даже бар. Вообще матур җирләр. Ой, тоеп жыгыла яздым. Әни белән кереп барабыз. Безнең Мәктәп буласы кафега. Ой, монда су. Безнең кафе. Бу өстәлләр кечкенә болайга төзелгән була. И болайга вроде. Болайга юк. И менә монда менә бу ишеккә без ясаган чәчәкләрне ясыйбыз. Фотозон ябыштырып, бу ишек каплана получается. Ә вот моннан тәрәзәдән карасаң, анда теплоходлар кораблар. Кроме жены, урамга чыксаң вообще матур. Бүген безнең девичник калды берсә, әз генә бәләкәй генә, нәни генә. Вот, без Эльвина белән. Вот, Эльвина кошма ни. Эльвина безнең кайсына кайнар син? А? Әтнә районыннан. Вот, мине белән тора. Без аның белән сырники пешерәбез.

Кош ясатырга диеп, вот, өлгереп булса, конечно, җиенче яртыга алга әле ул минем. Карыйбыз инде. Вот. Бер пока эшкә. Кичә йөзләп аяна төштек. Мин эштән кайтып киләм. Бүген вообще шундый эш күп булды эштә вообще ардырды. Хәзер мин бровя сатырга барам, алайса мини, короче, урман кебек. И пока кермичә торам, апайны көтәм, апай тагын килә, апай да ясатырга тиеш. Вот, так та килеп җиттем инде. Ул кыз янына. Ул на дому принимает. Но пока надо ждать. Так та әле мин ярты сәгать калдан килдем. Вот дом. Без так та 18-дә 30-га язылган. Вот, ә хәзерге вакытта сәгать кичке 6. Рамиля урта кайтып ятты, температурамы, белмим, то ли кысасы да килә ди, нәрсә булгандыр. Никах алдыннан авыртып ятмаса ярый инде. Вот, аның өчен дә борчылам. Может, аңа үзем барып кайтырмын бүген, может, юк инде. Ни. Пока әйтә алмыйм. Кичте яшәп бетерергә кирәк инде анысын.

Пока, пока лимонадцы чыгып бетмәгән. Хына белән шуңа күрә алданрак ясаттым. Никах көнне ала берсе ала берсе нормально гына торачак. Вот. Хм. Бизәмәдем, чөнки бүген барам наращивание ресницка. Алла берсе, алла берсе, алла берсе. Өйгә стройга кадәр әле ул ерак. Вот. Хәзер покашка киттем. Эштән бүген попробую отпроситься, белмим җибәрерләрме, юкмы. Вот. Капец, уже послезавтра никак. Да. Что-то хаман әйберләр әзерләнеп бетмәгән кебек. Привет, привет.

Күз кысара, сала юк түгел. Утның үзе кысара, надеюсь, иртәгә кысару бетер, тару салам инде. И бүген еще тагын бүтән төрле тару алып карыйм. Штаб шундый көчле кызаруны бетерә торган әле ул ярый кызарып торса гына ул авырта. И яшьләнә кояшка карагач. Шуңа күрә. Шунда без речный портта чәчәкләр, фотозона ясыйбыз. Клей монда еще бүген бер банкет булачак. Вот. Рамиль белән исә эшләп карыйбыз хәзер. Вот, чәчәкләрне ябыштырдык. Фотозона шулайрак була. Монда без кешеләр була, шуңа күрә монда ябыштырмадык. И еще эрда дигән язу була каядыр. Вот. Хәзер вот скотчтан көтәбез весь сәрия белән. И никагыгыз котлы булсын ябыштырабыз да и кайтабыз. Артык йокы килә. Без бүген нидән кайттык? Нижний порттан. Что-то вообще күз авыртканнан башка бере. Вообще бүген не в состоянии, кроме белән икебез. Ой, авырттык. Баш авырттык, хәл юып та нидән. Шул бизәгәннән дә һава юк, һава кысты башны вообще. Кайттык, потом апайлар белән күрештек. Башка шаларга мин бүген апайның квартирасында. Вот. Алар пока үзләренең яңа квартирасында ремонтта. Мин үзем генә ем аларның квартирасында. Тоже никахай беләр ясап утырдым. Шәҗәрә китаплары.

Вот. Кошмар. Мин бүген әле аңламыйм. Кеше, кстати, мин күбрәк куркаем, ә бүген что-то аңламыйм. Эштә күп булгачмы шунда, пока аңламыйм, что они кафламы, юк, бармы, юкмы шикеллерәк. Вот, иртәгә еще карыйбыз состояниега. Ой, и көне килеп җиткәч,

Ул килде иртәнге сәгать җидедә. Без киттек э, визажистка, визажист шундый әйбәт кыз булды. Аларның данланмасам аска куермын әле, э, кемнәргә кирәк. Шундый визажист белән сөйләшә сөйләшә, ул тынычландырып бетерде, аны белән сөйләшеп, шайтырып бизәндек. Вот. Бүген 14-е, бүген ой, мин бит. Бүген мин, кстати, влог төшерәм безнең никах. Бүген иртә белән тордым, вообще калтыранып, вообще кошмар их. Дарулар эчеп, давление күтәрелгән. Без хәзер визажистка килдек, машинада утырабыз. Бу бала үзе Сүзләр яза нәрсәләр әйтергә кирәген. Давай шундый. Ә минем еще пока 15 минут вакытым бар визажистка керергә, шуңа күрә пока утырабыз шулай. Менә минем букетым. Там. Давай. Освещение, конечно. Шундый, шундый. Ә, бабай. Әби бабай рәхмәт, шундый. Әби бабай или баба Эви? Беренче мужик әйтелә, еще не потом. Әтияни вообще-то. Баба Эви. Әтияни. Кичә сештегенде. Әби белән. Рәхмәт шундый акыллы, алтын, әйбәт, мөләем, матур, чибәр кыз үстергәнегез өчен. Син кем турында? Матурым давай инде. Давай нормально. Шунысы мичи не нормальный. Бабая, Зира. Мин биолог бәйләүдән һәм визажистан чыктым. Хәзер китәбез мәчеткә. Ярдәм мәчетенә. Ничек хәлләр, Амин? Нормально. Кеше уже мин миңа бәйләгәндә уже ашап йөргән, ә мин вообще ашсым килә, мин вообще тамагым ачты, не могу. Эчләре багырды уже. Бирә кая хәзер тиздән кереп ашап чыгарга кирәк. Әле безнең вакыт бар. Так что ашыгыч түгел. Кстати, миңа әйтеп торам. Без менә шул яулык бәйләүче әйтте, когда син яулыгың төшә икән, төшкән кебек була икән, яулыктан тартма, ә эчтәге шапкасыннан тарты, яулыктан тартасың икән, бөтен әйберең килеп чыгачак диде. Яулык ничәптер теге бик аңгатлы, вау, тормыш шикелле. Просто гына килде. Нормально? Потом, а, Аннан соң, визажисттан соң чыккач, без киттек фотосессиягә. Фотосессия булды безне. Ләйсән исемле кыз белән фотограф бик ошады. Миңа кирәге фотограф, который аның прям настроениесе безнекеннән дә яхшырак, как будто аның үзенең никахы шикелле булуын теләдем ул фотографның. Һәм ул иң главный безгә нинди нинди нидә төшергә әйтергә ничек әйтим нинди позаларда басырга ничек матур итеп елмаерга ничек карарга ул даже взглядына кайгыра кулларны ничек матур итеп төшергә ул бөтенесен бөтенесен дә аңлатты

фотограф там фотосессиядан соң инде потом булды кичеп киттек без кафега кафеда уже кунаклар җыелган иде без килдек озакта үтмәде уже безнең э, авыл хәзрәте килде илдус абый бик зур рәхмәт аңа бик күңелле алып барды никахны бик ошады безгә бик нык ошады никах э, күбер кешеләр чакыра бит инде башта хәзрәтне никахка или алла мәчеткә баралар да потом уже кафега просто килеп утырып как то шикелле и тамада чакырталар Безгә шуның хәтле повезло Илдус абый белән. Без муллан, без хәзрәтне тәген шул никахка чакырдык. Ул башта укыды безгә. Аннан соң уже бәйрәмне алып, э, тамада шикелле алып барды. Ул һәрбер кешегә тостлар әйттереп, мәзәкләр сөйләп, кызык итеп алып барды даже үзе. Прикиньте, безгә безгә э, алтымы ялгышмасам алты биш штук китап бүләк итә һәм зур картина бүләк итте теге матур язулар белән ишек өстенә куя торган вообще бик бик зур рәхмәт аңа шундый зурлап килгәненә шундый бар бар туганнарга бөтенесенә ошады никах инде вот фотоларын видеоларын тоже куярмын карарсыз. Вот. Э, и хәзер мин инде уже Рамилләрдә яшим, күчендем, квартираны сдала. Э, снимать итеп торган квартираны хәзер Рамилләрдә. Башта бик авыр әтиен исенә әтиен дип йөрергә, чөнки ялынган үзеңә әтиен генә әйтергә бер ике көн әйтә алмадым. Эй, сез дип шундый ис яшәп Хәзер уже Аллага шөкер әтиен идем. Э, Такой бер әйбер апасына Лилия апай дип әйтә алмыйм. Яләнгән гел Лилия, Лилия. И хәзер дә гел һаман Лилия апай дип әйтмим инде. Лилия генә пока. Алга таба Алла бирсә яләндермен инде. Шул тагын инде. Үзләренең балалары шикелле кабул иттеләр. Вообще Шундый алтын минем әтиәнием. Ә, получается, кайнана, кайнанам, кайнатам. Үземнең әтиләрем дә гел Алла бирсә гөшә итеп бергә тату гына яшәргә язсын, Алла бирсә, амин шулай булсын. Вот. И һәрбер кешенең ә, кызыксындырган сорауга. Динар, син шундый тазардың. Динара, син авырлы, шуңа күрә кисәк кенә кияүгә чыктың. Вот сезгә ответ. Да, мин тазардым. Бик мин эштә гел компьютер алдында утырам, и гел компьютер алдында булганда авызда нәрсәләр булырга тиеш. Я конфет, я печенье, я нәрсә гел авызда нәрсәдер бар, и һаман да ашау, ашау, ашау. Икенче сәбәбе. Минем э, кешенең Күңеле тыныч булса, ул рәхәттә яши, ул тыныч, диләр теге бар бит шуны кешеләр янып, көеп яшиләр. Алар шуны ябык, алар шуны усал вот. Мин элек бик ябык идем. Гел туда, сюда чабып йөрдем. Мин хәзер бик рәхәттә яшим, Аллага шөкер. Бөтен әйберем бар, бөтен әйберем тыныч. Шуңа күрә мин шуңа тагын тазардым дип уйлыйм. Һәм өченче сәбәбем эштән кайтам, ашыйм, Эчәм дәген чәй и ятып җыклыйм. Вот бер кая да ул минем энергия нитми. Вот шуңа күрә инде хәзер спорт белән заниматься итәргә кирәк. Э, заниматься итә башлыйм Алла бирсә. Э, беременностьлыкка килгәндә просто э, логично берәйбер әйтәм. Миңа предложение 31 декабрьдә булды. Кыз сорауга килделәр 20 январьда. Никахым булды 14 апрельдә и туем алла бирсә җәй көне генә. Так что мин җәй көне корсак белән булган булыр инде микән туйда. Может, минем туем уже или майда, или апрельдә булырга тиеш, если мы беременные. Так что все логично. Юк, мин беременная түгел. Барсы дагын нерото, барсы дагын үземне теләк белән булды. Бала өчен түгел. Алла бирса булыр балабыз дагын. Ансы соңрак туйдан соң, Алла бирса, барысы да планда бар шул рәхмәт сезгә бу видеоны ахырына кадәр карап бетергәнегез өчен рәхмәт бик зур котлауларыгыз өчен бик күп күп күп котлаулар килде барысын дагын онытмадык барысы дагын күңелдә рәхмәт бик зур без сезне бик яратабыз тагын очрашуларга кадәр тагын Кабат видеоларга кадәр лайклар куегыз. Безнең минем каналга язылыгыз. Безнең дип сөйләшә мин хәзер гел Рамиле инде булгач, гел без без без хәзер мин син юк. Шуңа күрә гел без дип сөйләшәм, аптырамасыз. Вот киләсе видеоларга кадәр пока-пока.